L-istorja li jmiss li se naqra mill-ktieb Mill-Istejjer tar-Roni tal-Professur Joe Friggieri jisimha Il-Bandli. Il-Kumitat Ċiviku kien ilu jtella' u jniżżel x'għandu jsir minn għalqa ftar fir-raħal biswit il-kappella qadima ta' Santa Genoveffa. F'din l-għalqa dar kienu jmorru l-bdiewa jergħu l-mogħoż. Imma meta fetħu t-triq mad-dawra tar-raħal u bnew id-djar il-ġodda għall-għarajjes, il-bdiewa ma baqgħux imorru u l-mogħoż ma dharux aktar. Minn snin 'l hawn l-għalqa imtliet bix-xewk u kull min kellu forn qadim jew friġġ imsadda jew logħki mkisser jew saqqu jew magna tal-ħasil kien imur għad-Dabomem, ħafna drabi fis-satra tal-lejl, Imma ġieli wkoll fid-dawl tax-xemx, bla biża' jew mistħija, daqslikieku l-post kien miżbla jew radam uffiċjali. Kien għalhekk li l-Kumitat Ċiviku iddeċieda li jisma' mingħand in-nies xi xtaqu li jsir mill-għalqa ta' biswit il-kappella ta' Santa Genoveffa, Xi wħud riedu jagħmlu ġnien b'funtana f'nofsu, oħrajn pitch tal-boċċi. Imma l-maġġoranza donnhom xtaqu li t-tfal ikollhom fejn jilagħbu. F'kemm illi ngħidlek l-art tnaddfet mix-xewk u l-imbarazz, twaħħlu l-bandli, ir-rota u ż-żurżieqa, u ġie l-ministru biex jikxef il-lapida u l-kappillan biex iberikha. Jekk toqogħdu kwieti, għada neħodkom il-bandli, wiegħed ir-Roni lil uliedu qabel ħareġ għax-xogħol. Uliedu ġabu ruħhom eżatt kif kienu jagħmlu fil-ġranet l-oħra. Imma l-għada wasal u r-Roni rikkeb liż-żgħira fuq dahru, ġiegħel lit-tewmin jimxu quddiem, waħħal iċ-ċinga ma' għonq il-kelb rabat it-tarf l-ieħor maċ-ċintorin biex ma jaħrablux, u telaq b'pass mgħaġġel lejn il-bandli. Il-ġdid jiġbed in-nies, u bejn għax kien is-Sibt u bejn għax ħarġet ġurnata sabiħa wara x-xita, ħdejn il-bandli nġabret folla kbira. Donnu r-raħal kollu bi ħġaru kien iddeċieda li jmur jitbandal. Wara siegħa fil-kju, ir-Ron irnexxielu jtella' lit-tewmin fuq ir-rota, u għenhom jitilgħu l-ewwel tarġa tas-sellum tal-ħadid li jwassal sal-quċċata taż-Żurżieqa. Issa kien jonqos iż-żgħira. Ir-Ronnie kien sejjer biha lejn iċ-ċaqlimbuta meta l-kelb ra qattu iswed igerfex qalb il-weraq taħt siġra tal-oleandru u telaq jiġri biex iħebb għalih. Ir-Roni ħarab għal warajh. F'nofs triq, iddobba daqqa ta' bandla fuq widintu x-xellugija, u spiċċa minxur fl-art taħt il-lapida li kienet għadha kemm inkixfet. In-nies li rawh infaqgħu jidħku. Imbagħad erbgħa minnhom marru jagħtuh l-għajnuna. Ir-Roni għamel ta' berruħu ma ġralu xejn, u qam mill-art nofsu sturdut. Meta reġa' sab ruħu waħdu, inxteħet bil-qiegħda fuq bank tal-injam, ħareġ maktur mill-but u rassu ma' widintu. Kif qam biex jitlaq, resaq fuqu Toni l-postman. Hemm fejqat bil-qiegħda, Ron? staqsieh bid-daħqa. Ir-Ronnie dawwar rasu u ra li kien mimli żebgħa. Ħares lejn il-bank u lemaħ tabella bil-kitbiet Wet Paint marbuta miegħu bil-fildiferru. Erba' passi bogħod il-qattus l-iswed reġa' kien qed igerfex taħt is-siġra tal-oleandru. It-tewmin kienu qed jitlewmu min jitla' l-ewwel fuq iz-zurżieqa. U iż-żgħira kienet qed tiekol il-ħamrija ħdejn iċ-ċaqlimbuta. Il-kelb ma kien jidher imkien.